Ɛnnɛ mikura aduaba bi wɔ me nsam. Wei, ebinom frɛ no borɔferɛ, ebinom frɛ no papaya, ebinom frɛ no pɔɔpɔɔ. Na aduaba wei pɛ na wobetumi afrɛ no nature's sweet medicine. Ɛnnɛ adesua a mebɛkyerɛ mo yi, yɛbɛwie ade wei ho bɛkɔ atwe. Na mese sɛ, ɛho bɛyɛ na wɔ Ghana, because bebree koraa mpo nnim sɛ wei, nneɛma a ɛyɛ na merekyerɛ wo yi. Na ma menbobɔ nneɛma a ɛtumi yɛ no so mma wo. Pakyɛ, wowɔ hɔ a na woayɛ kyɛkoo, sɛ woadidi a wonnidii, woayɛ kyɛkoo, woayɛ bloated. Wei mɛkyerɛw deɛ ɔde bɛyɛ. Obi wɔ hɔ a constipation na yam tumi tim all the time, obi wɔ hɔ a n'ani ɔnhu ade ɔsum mu, obi wɔ hɔ a ne skin no asɛ ɛrenyini agya ne mfie nti wahyɛ aseɛ de anti aging ɛyɛ yɛ skin no so, obi wɔ hɔ a ne immune cells no ano ɛntumi nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛyɛ nti wahyɛ aseɛ ɛfa immune boosters. Mepakyɛw obi wɔ hɔ koraa a wawo foforɔ na saa nipa korɔ no nafo nsuo no mma ne yam ne ho kuro no nso ntumi nwu yie Ɛno mede bunu no na ɛbɛkyerɛ wo. Nnɛ video yi, ɛyɛ demonstration. Yɛbo a ɛkyerɛ wo na Sunday mɛkyerɛ ne kɛseɛ. Sɛ makyerɛ mo sɛ Sunday 3pm meba live, mɛkyerɛ mo ne kɛseɛ. Ano bɛyɛ den. Like video no sɛ wonya like a na yɛnkɔ mu. Mepakyɛw yɛfa adeɛ wei a yɛfrɛ no borɔferɛ yi a, nneɛma a ɛwɔ borɔferɛ mu nie. Number one, borɔferɛ wɔ vitamin A. Na wo a wonim vitamin A a maka ho mfasodeɛ aka ho mfasodeɛ no dodoɔ no a, ha na ɛwɔ. Vitamin A boa yɛ vision. Hmm, sɛ wowɔ sum na wobɛtumi ahu adeɛ a, n'ani bɛda hɔ clear a, vitamin A boa. Mepakyɛ, vitamin A boa repair cells, skin cells, ɛboa repair. Nti wo skin cells, yɛbɛtumi a repair ama no a replenish ama no ayɛ smooth sɛdeɛ wosi pɛ no na ɛno nti wode nkuo sra so no a, borɔfrɛ wei ɛwɔ bio mepakyɛw eh, vitamin A koro yɛ a ɛboa sɔpɔte immune cells ɛsɔpɔte no na yɛnkɔ vitamin C vitamin C so deɛ dodoɔ no nyinaa wɔ wei mu tie da bi yɛka vitamin C ɔmo sɛ na ɔmo abɔ orange yɛabɔ guava yɛabɔ wei na mmom vitamin C a ɛwɔ borɔfrɛ wei mu me borɔfrɛ ni so a momfa nkyɛ me manya kɛseɛ wobɛtumi atɔ kɛseɛ why sɛ wodi borɔfrɛ baako a your daily requirement for Vitamin C, Wanya? Obi a onim biara nim vitamin C, ne dwumaso a edi. Vitamin C dɔɔso wɔ mu a, ɛboa collagen production mpo. Collagen na ɛboa ma wo skin no tumi sɔ. Wahu? Vitamin C koro yi ara dɔɔso wɔ mu a, ɛboa support immune cells. Mepakyɛw, vitamin C nneɛma a ɛyɛ no, ɛyɛ yɛn ananmu so, wobɛtumi akan around it? Ebi da so wɔ borɔferɛ wei mu. Mepakyɛw, borɔferɛ san wɔ adeɛ a yɛfrɛ no lycopenes. Na lycopenes boa Wo combine ne ne vitamin C no a plaques ma build wɔ wo mogya lining no mu. Saa adeɛ wei tumi boa clear saa nneɛma no because of the lycopene a ɛwɔ mu no. Borɔferɛ nneɛma a yɛtumi yɛ no, ɛnyɛ ade ketewa nti na yɛfrɛ no nature's sweet medicine. Aduro a ɛmu ɔdɛ a Nyame de akyɛ yɛn yɛ borɔferɛ. Mepakyɛw, ɔsan wɔ enzyme bi, yɛfrɛ no papain. Saa papain enzyme no na ɛboa ma aduane ahyɛ wo so kyɛkoo a ɛtumi digest no. Obi tumi di aduane asɛ ɛte ne yam, ɛnkɔ da. Wei ɛtumi digest no, pathway no ɛtumi twitwam digest no. Obi wɔ hɔ ɔpɛ sɛ ɔ lose weight, wodi borɔferɛ a, ɛhyɛ w'afu ma ma wo mmee a wonte kɔm na mmom ɛmu calories no nnɔɔso. Nti for weight management, borɔferɛ san yɛ so good. Mepakyɛw, nnuane no a atwa yɛn ho ahyia no nyinaa yɛ nnuro na mmom yɛnka ma wonte. Deɛ nti a yɛnka ma wonte ne sɛ, wokɔdi wei a wobɛtɔ. Wei ne boɔ yɛ sɛn? Hmm? Yɛka yɛ new booster, new booster. Wɔn nneɛma ma ka vitamin A wɔ vitamin C wɔ mu. Nti new booster bɛn ɛna ɛsen borɔfrɛ. Na borɔfrɛ no sɛdeɛ wobɛsi adi no yɛ smooth. Wɔn a wɔnya persistent infection, obi wɔ ne infection wɔ ako a ɛnkɔ, mmaa no, wɔnom nnuro a ɛnkɔ. Yɛn try wei nhwɛ. Fa borɔfrɛ wei, fa full one, size a bɛnya biara. Anaasɛ ɛso kɛse so a bɛtumi atwa half. Me deɛ esua nti na meka no. Sɛ ɛso kɛse a bɛtumi atwa half. Sensene ho nyinaa na aduane no a wanya no, fa gu blender mu. Aban a ɛwɔ brɔfrɛ no a wotwaeɛ no mu no, kyɛ mu four na fa one portion of the four no a wafa no blend fra. Sɛ honey wɔ mu o, sɛ hwee nnim koraa na wobɛtumi anom nsa anom. Ɛyɛ smoothie o, wobɛtumi de milk kakra asɔ mu. Ɛyɛ dɛ papa, ɛyɛ dɛ papa. Na wo take saa adeɛ no on an empty stomach anɔpa na woafuru mmee a, wo deɛ with few days no wobɛka wo infection asɛm akyerɛ yɛn boa. Ɛtumi tu infection. Hwɛ sɛ wo di adeɛ a ɛyɛ sweet na ɛsa yareɛ ne fɛ yɛ a ɛyɛ. Yɛ boa na bɛkyerɛ like na yɛntoa so. Mepakyɛw wo a wodeɛ no yɛ sɛ normal person a wopɛ sɛ constipation na ɛkɔ wobɛtumi adi no raw wobɛtumi ablendi anom sɛdeɛ wopɛ sɛ wodi no biara. Wopɛ no vitamin A no a kwan a ɛbɛfa so de awura mu na ɛhia ɛno womfa n'aba no nka ho. Pakyɛw woredi aduane no infection foɔ na mede aba no aka ho ama mo. Woate aseɛ. Mepakyɛw one important thing ɛyɛ wɔn a wɔn awo foforɔ a nufoɔ nsuo no mma Hum. Wawo foforɔ no fo nsuo no mma anaasɛ ne yam kuro anaa ne ho nkuro nkyɛ dɛ nwuiɛ. Mpakyɛ wowo a kuro biara nkyɛ dɛ ne yam no mma. Meka how no a uterus no bɛ ɛbɛ mmoa yie no. Ɛno no yɛde borɔferɛ bunu no na ɛyɛ na mmom tie me yie borɔferɛ bunu no yɛ ɛbɛ noa. Yɛ mfa no saa. Wofa ne borɔferɛ bunu no a latex na ɛwɔ mu no nti ɛmmoa wo. Nti wobɛfa borɔferɛ bunu asensene ho ayi ɛmu aba no nyinaa ato agu na woatwitwa anoa. Na wonoa ɛbɛ de a ne te sɛ nyaadoa. Nti sɛdeɛ yɛde nyaadoa gu ampesie so twi de di abɔ mu no, adeɛ a yɛde nyaadoa yɛ biara fa saa adeɛ no yɛ ase pemfoɔ, na nufosuo bɛhyɛ aseɛ ape afa ho sei, ɔbɛba yɛn boɔ hɔ aba abɛda no ase. Kwasiada mɛkyerɛ mo gyasi wei, 3PM a mese yɛ growth product no a mopɛ no nyinaa bi aba, yɛbo Agyekum Francis nneɛma no ne nyinaa aba, grey headed shampoo aba, biribiara aba, fa numbers no na frɛ na wo nsa bɛka bi. Nyame wo nhyira na ɔmboa wo. God bless you.